Үтүө күн. Уопсайынан бу саас муус устар ый саамай күндү, үчүгэй, ыраас, сылаас ый. Ол быһыытынан отон былыргылар этэллэринэн Үөһэ Үрдүк Аньыыларга саамай чугас Аньыыһыт олорор диэн ааттыыллар. Ол кэннэ Иэйэхсит, онтон Дьөһөгөй, ол кэннэ Хотой, онтон Суорун, Улуу Суорун, ол кэннэ Син Дьааһын, Онтон таҥха, бүлҕэ, дьылҕаа, одун хаан, чыҥыс хаан, үрүҥ айыы тойон. Ити айыыларга олоҕуран биһиги өбүгэлэрбит барыларыгар Киһилии үтүө санааннан сыһыаннаһаннар, бу Үрүҥ Айыы Тойон оҕо кутун билсэн, Аньыыһыт барахсан уолуну иитиэхтээн миэ оҥорон, киһини төрөттөрөн, оҕо буолан улаатан, киһи буолан кэскиллэнэн, саха буолан сандаарар диэн былыр-былыргыттан этэр тылларын ити элбэхтик истэбит. Бу муус устар ыйга Айыыһыт бэйэтэ бэйэтэ эрэ буолбатах кини сэттэ балыстардаах диэн ааттыыллар. Ол сүөһүгэ, ыкка, бары харамайдарга барытыгар айыыһыттар бааллар диэн Онтон киһи иэнэ буоллаҕына, ахтар айыыһыт барахсан дьоллоох-соргулаах аартыкпытыгар үчүгэй санааны уган, оҕо уруу тэнитэргэ ону үөскэтэн, ону бүөбэйдээн, хаһан бу дойдуттан барыахпытыгар дылы араҥаччылыы, аччылыы сырыттаҕа дии. Билигин ахалар өйдөбүллэринэн былыр Айыыһыта, айыыһыта туох кэлэйбит, айыыһыта атарахсыппыт, айыыһыты өһүргэппит диэн кэпсээннэриттэн били ыаллар, сорох ыаллар оҕоломмот, оҕо үөскээбэт, эбэтэр оҕолоро турбат диэн өлүү-сүтүү элбэх буолар этэ. Ол иһин дьэ айыыһыкка анаан минээннэр, айыыһыкка үтүө санааны оҥороннор дьахтар төрөөтөҕүнэ, анаан минээн бу айыыһыт үс күн устата бу төрөөбүт дьиэҕэ сылдьар диэн ол онтон үһүс күнүгэр анаан минээн киниэхэ айыыһыта атаарыы диэн сиэр-туом оҥороллор этэ. Бу манна эдэр кыргыттар оҥороллоро үксүлэрэ оҕото уһуохтаар, оҕолоно иликтэр уонна оҕо турбат кыргыттар эмиэ дьахталлар бааллар эбит. Олорго анаан бу холобура Ыстапааннаахха оннук кэргэнэ төрөөбүт үһү диэтэхтэринэ, үс хонон баран бэйэлэрэ көҥүллэринэн кэлэннэр онно айыҥыкка таарыыга сылдьаллар эбит. Отон аам астаан айыҥытын дьиэҕэ кэлэригэр били оо көтөҕөөччү анаан-минээн кинини бу дьахтары төрөтөрүгэр бу анаан бу маннык туохха төрөтөр этэ ачаахтаан маска ол онно айыыты кытта куоталаһыннарар күөс оргуталлар ол күөс оргуталларыгар буоллаҕына оо дьөкүөспүт оргуйан эрэр кытаат кытаат диэн били этэллэригэр онно иккиэн күрэхтэһэннэр урукку оҕолоно охсоругар киниэхэ тирэх буолар эбит. Инньэ гынан дьэ оҕо тахсарыгар иһиттэн ийэтин иһиттэн киинин быһан баран айыыһыкка махтанан дьэ алгыс бөҕөн этэллэр. Дьэ ол кэннэ айыыһыты атаарыы диэн баар этэ. Бу айыыһыты атаарыыга буоллаҕына кыргыттар туох баар таҥастарын саптарын барытын туохтаан кэбиһэллэр, сүүрүнэн иһэллэр уонна дьэ бу аньыыһыты атаарыыга манна четнай булуохтаах. Ол аата кыһыл оҕун ааҕан туран. Аны туран бу аньыыһыкка аҥардас Үөһээ дойдуттан аньыыһыты эрэ ахталлар этэ. Эн баар буолаҥҥын бу орто туруу дойду дьоно-сэргэтэ үүнэн-сайдан, киһи буолан улаатан, ол оҕо-урут эннитэн үөскээн эрэбит онон дьэ бу олохпутугар сүдү күүһү, сүдү олоҕу эн аныыгын диэн айыыһыкка дьанаамынан алгыс этиллэр эбит, алаадьылаах саламаатынан аһаталлар эбит. Онно буоллаҕына, хаамыы сүрүнэ диэн аньыыһыт барарыгар туохтуур эбит. Туох кыргыттай сиридэрин сиридэрин туох уолбут арыынан соттон күрсэллэр эбит. Онно саамай улаханнык үчүгэйдик күлбүт дьахтарга дуу, кыыска дуу оҕо кутун аныыр. Ону буоллаҕына оҕо отоҕо аччатар. Дьэ бүгүн Сүөкүлэ үчүгэйдик күллүн, онон эһиил оҕолонор буоллун, эйиэхэ айыыһыт имнэннэ диэн ааттыыллар этэ. Иннигинэн ол айыыһыт имнэммитинэн ол туох дьахтар төрүүр буолар эбит. Били онтон бу кэлин айыыһыта таарыыны буоллаҕына Никон кырдьаҕас кэпсээн турар. Билиҥҥи бириэмэ айыһыты атаарыны оҥоруох хоһобото диэн. Тоҕо диэтэххэ, билигин бу айыһыты атаарыы бириэмэтигэр дьону аймахтарын ыҥыран билигин оҕо сууйуута диэн буолар диye. Ол оннугар айыһыты атаарыы курдук сиэри-туому оҥоруох хоһобот диэн. Онно буоллаҕына алгысчыт оҕону уонна ийэтин кытта бииргэ алҕаан аҥардас Айыыһыты ыҥыран туран махтанан дьэ бу эн буолаҥҥын бу орто туруу дойдуга биһиги үөскээн төрөөн улаатан иһэбит онон дьэ Айыыппыт барахсан атыҥырыы көрүмэ Айыы оҕолоро буолабыт онон күүскүн күлээххин өйгүн санааҕын бу биһиги дьиэҕэ хааллар барар күннээх буоллахына үтүө санааҕын хааллар сырдык санааны хааллар диэн дьэ алгыстааннар оннук тугун ийэтин кытта оҕону алгыстыыллар эбит. Аны туран ол кырдьаҕас Никон этэринэн бу оҕо тугун сууйуутугар буоллаҕына туох диэн олох билэр дьонноро кэлиэхтээхтэр хантан да туора киһи кэлиэхтээх аны четнай булуохтаах кыһыл оҕунааҕын туран иньи гынан ол туохха кэлбит дьоннор ахсааннара сүүрбэ эбэтэр уон аҕыс уон алта курдук буолар эбит киһи кэлиитэ онно кэлэн баран оҕону аҕалан ийэтэ кыратык ааҥҥа быктаран бурдук көрдөрөр уонна хоһугар киллэрэн сытыаран биэрэбит. Дьэ уол кэннэ аһыыллар эбит. Астара диэн тугуй диэн, бу саха аһа булуохтаах диэн. Оннук маннык улахан астар арыгы, улахан кытаанах арыгы иһин, буолбакка, кыһыл арыгыннан иһин аҕыйах арыгынан суйуллара буоллар бэрт буолуо этэ диир кырдьаҕас уонна буоллаҕына кэпсэтиилэрэ барыта бу оҕо тула буолбакка бу тулатынааҕы кэм хайтах баран иһэригэр онну наар үтүөнү кэрэни эрэ кэпсэтэллэр эбит холобура бу ким оҕото уйбаан кыыһа үрдүк үөрэххэ баран үөрэнэн Үөрэҕин бүтэрэн кэлбит, дьэ билигин улахан үлэһит буолан дьоҥҥо-сэргэ аадьа туох үлэтин көрдөрүө буоллаҕа диэн диэби курдук. Эбэтэр бу ким Сүөдэр уола улахан тустуук буолан аан дойдуга күрэхтэһэ барар буолла иһин диэби курдук Наар үчүгэйи эрэ туох кэпсэтиллиэхтээх оччо буоллаҕына оҕо бу айыыһыт өйдүүр туһунан бу барыта үсүһүнү кэрэни эрэ оҥорор дьоннор эбит диэби курдук оннук буолуохтаах уонна оҕо этигэр-хааныгар, өйүгэр-санаатыгар ол иҥэр диэн ааттаабыта. Уонна буоллаҕына өссө куһаҕан өттүн кэпсиир онно Туох авария буолбут үһү, манна охсуһуу буолбут үһү, онно арыгылаабыттар үһү, маннык диэтэххэ, ол тыына бу дьиэҕэ хаалан хаалар диэн этэр. Онон аһыы дьон барытын үчүгэй өрүөттүн кэпсэтиэхтээх диэн. Билиҥҥи олоххото оннук кэпсэтэр тиэмэ элбэх буоллаҕа, үчүгэй туһунан. Куһааны да кэпсэтэр буоллаҕа, куһаан тиэмэ быдан элбэх. Ол иһин биир да куһаан тиэмэҕэ көспөккө, үчүгэй эрэ өттүн кэпсээтэххэ, оҕо улаатарыгар дылы барыта ол иҥэн хаалар диэн кырдьаҕас ингэ диэн этэн турардаах. Усуйунан оҕо кутун былыр оҕото суох дьахталлар эрэйдэхтэр этэллэр эбит бу оруктаах маска бараҥҥын онно оҕо кутун көрдөс диэн Ол ону тиэннэ били ойуун эппит сиригэр ол оруктаан маһы булан онно суорат туохха ыаҕаскас чабычахтаах ыаҕаска эбэтэр суорат суораттаах иһиккэ ону илдьэ барар уонна ол туохха тииккэ ахсайан сытан эрэн көрдөһөр эбит. Ол көрдөстөҕүнэ үөһэ лабааттан ну хантан ну туох сиэрбэ түһэр эбит, үрүҥ сиэрбэ ону ыйыһыннаҕына оҕо кута киирэр диэн ааттыыллар эбит. Ол ото былыргы туох, онон билигин ол оннук туох кэм суох, ол гынан баран мин биири этиэхпин баҕарабын. Айыыһыт сүрдэ аламаҕай, ол гынан баран кини аатын ааттаабатаххына эбэтэр атын туохтара аньыыһыттара ааттаатахына ону өһүргэс күнүүһүт диэн тыл дьахтар туохтар тыыннаах буолла ол иһин күнүүһүт онон буоллаҕына төттөрү эргиэн кэбиһэн эмиэ сөп диэн ааттыыллар эбит ону буоллаҕына биһиги билигин наар туох өйдөбүлбүт оҕо Холобура, дьахтар саҥа төрүүр буоллаҕына хат диэн ааттанар. Эй, оһоҕостоох диэн ааттанар. Оһоҕостоох буолбут диэн оччо ол аата биһи өйбүтүнэн бу айыһыта киниэхэ бастакы тугун тыынын биэрбит диэн, киниэхэ үчүгэй тыын кэлэрэ буоллар диэн оннук өйдөбүл буолуохтаах. Биһи буоллаҕына наар бириэмэннэй диэн ити нууччалыы тыллары туттабыт, бириэмэннэй буолбут үһү диэн уонна буоллаҕына иккис төрөөһүнүн хат диэн ол аата хат буолла даҕаны биһи сахалыы тыыммытынан кыһан өйдөппөккө бит били айыһыппыт онтон эмиэ кэлэйиэн сөп диэн толкуй баар аны туох диэн былыр эр киһи да буоллун Дьахтар да буоллун, оҕо ону туохтур улаатынарылларыгар иһигэ сылдьар бириэмэтигэр оҕоҕо чугас имирийии били саҥа холобура барахсан дьэ оҕобут барахсан улаатан эрэр аньыыппыт барахсан кинини бу көрөр-истэр диэн ол иһин да туох курдук аламаҕайдык сыһыаннаһан имэрийээн иҥиннээн эбэтэр ыллаан туохтаатахтарына оҕо уоскуйар оҕо өйө-санаата туох тахсарыгар холку киэҥ көҕүстээх үтүө санаалаах киһи буолан тахсарыгар күүс-көмө буолар диэн этэллэр этэ онон ити билиҥҥи кэмҥэ саха норуота бу өйдөбүлүгэр биһиги дьиҥинэн олус холку дьоммут киэҥ көҕүстээх дьоммут элбэхтик тута өһүргэммэккэ толкуйдаан баран өһүргэнэр эбэтэр толкуйдаан баран этэр оннук өйдөөх-санаалаах дьон этилэр былыргы өбүгэлэрбит ону билиҥҥи дьон хап-хабыгырас лап-лабыгырас саҥалаах хайта эрэ наһаа түргэн тиэмпэҕэ үөрэнэн олохпут түргэн баҕайытык ааһар курдук уонна элэс былас курдук буолан Бу аньыыларбытыгар даҕаны, иччилэрбитигэр даҕаны сыһыаммыт олох атын буолан хаалла. Онон кэлэр кэнчээри ыччаттар кэскиллэрин туһугар кинилэр бу өйдөрө-санаалара уһуктарын туһугар сылаастык, сымнаҕастык сыһыаннаһан бу оһоҕостоох туох да бириэмэлэригэр ийэтин кытта кэпсэтэн ийэтэ оннук сылдьара буоллар оҕо өйө-санаата ол аҕатын булуо этэ диэн. Оччоҕо төрүүрүгэр даҕаны холкутук төрүөтэ уонна оҕо тыына уһаан, кэҥээн, айыһыта кинини араҥаччылаан, сырдык санааҕа киллэрэн, иэйэхситинээн, үтүө санааҕа киллэрэннэр дьэ олоххо тардыһарыгар күүстээх буолуо дии саныыбын. Бу туох диэн, били билиҥҥи кэмҥэ сорох дьахтар ыарырҕатар төрүүрүгэр туох да кыайан оҕоломмот иһин били эрэй бөҕөнү көрөр, ол иһин былыргылар буоллаҕына онно ситии быһаллар этэ. Ситии диэн буоллаҕына Кулаковскай кинигэтигэр баар, Кулаковскай кинигэтигэр ким туох диэн Ньирэй оҕоҕунан ситии быһаллар этэ, үс сиринэн баайан баран диэн. Онтон атын туохтарга буоллаҕына этэллэр, дьиҥнээх ситиини хаттаран баран, киинигэр баайан баран, оттон туохтаан бу оҕону төрүүрүгэр чэпчэки буоллун диэн айыыһыты ыҥыраннар, айыылары ыҥыраннар, онон дьэ күүс-көмө буолун диэн көрдөһөн төрүөн биир ыйыҥҥа оннук ситии быһан оҕону төрөтөллөр эбит. Уонна туран отон биһиги аныгы дьон буоларбыт быһыытынан тылбыт-өспүт, өйбүт-санаабыт бу холобура иччилэри да кытта, айыыттары да кытта, айыылары да кытта сыһыаммытын арыый тупсарарбыт эбитэ буоллар кэнэҕэскилээх кэскиллээх дьон буолуо этибит дии саныыбын уонна хас биирдии киһи бэйэтэ ботугуру сылдьар буолуохтаах алгыстыыр ол онтукатын ыһыктыбакка үөһээ дойду айылҕаҕа сүгүрүйэр тылларынан Айыыларын Айыыһытын кытта, Иэйэхситин кытта тэҥҥэ кэпсэтэр курдук кэпсэтэ сылдьарбыт эбитэ буоллар, олох бэйэбит өйбүт-санаабыт ыраас, сырдык булу дии саныыбын. Онон дьэ бу муус устар ый Айыыһыт ыйа мантан ыла сэргэхсийэн өйбүтүн, санаабытын, олохпутун бүтүннүү Үөһээ Айыыларбытыгар ууран туран хас биирдии Айыылар сырдык санаалара биһиги эргиллэрин туһугар күүс-күдэх оҥорон олохпутугар суолу аһан биэрэллэрэ буоллар диэн баҕа санаалаахпын. Ол баҕа санаа туолара буоллар саха норуота сайдар кэскилэ өссө кэҥээн өйө-санаата ырааһыран, Айыыттарбыт, эйээксэттэрбит, бары да айыыларбыт дьөһөгөйбүт, үөрүү-көтүү өрөгөйүн ылыа этибит дии саныыбын. Онон дьонум, сэргэм сырдык санааҕыт саппаҕырбатын, өйгүт-санааҕыт ырааһырдын, олоххут үтүө санаата бу эһигини тула айыыһыккыт, араҥаччылыы ырыттын, эйээксэттит Эҥэрдэһэ ырыттын, кэскиллээх олоххут киэҥ аартыгар үктэниҥ, уһуннук, дьоллоохтук өрө тыынан, киэҥ көҕүстэнэҥҥит олоххо дьулурдаах буолун диэн бааһынаабын, алгыспын тиэрдэбин.